Keep on watching Hotline GHTV. Hotline GHTV. Pa pa pa.
Aba Hotline GHTV so. Yɛka kyerɛ mo sɛ yɛde dwumadie sonko a yɛfrɛ no obi nim obi kyerɛ ɛbrɛ mo. Ɛnɛ nso yɛ da a yɛde aba. Ɛnɛ dwumadie a yɛba abɛdie no ɛyɛ kasa horofa soɔ a yɛka ne nyinaa sɛ nananom bɛ a na wɔn buo no, yɛasesa bebree, ɛnnɛ yɛ nkyirimma yi, ɛno dwumadie na yɛba abɛdi. Ɛyɛ mo ara mo somfo, Nana Manhe Kyeame, Nana Kwame Akuaku Sarpong, ne Kyeame Nana Kwabena Owusu Ansah na mede dwumadie yi rebrɛ mo. Ɛbɛ a yɛde hyɛ aseɛ ne sɛ, yɛn a na yɛbu bɛ bi sɛ deɛ ɔpɛ biribi kɔ kɔtɔkɔ no, yɛnyɛ no aborɔ. Na mema atiefoɔ ahu sɛ, Saa bɛ a yɛfrɛ no deɛ ɔpɛ biribi akɔ kɔtɔkɔ no yɛ nya no agorɔ no, ɛyɛ kasa horow fa so? Ɛnyɛ saa na ɛte. Ɛbɛ no ankasa ne sɛ, deɛ ɔrepɛ biribi akɔ kɔtɔkɔbɔ no, kɔtɔbɔ no, yɛ nya no agorɔ. Ne nyinaa ne sɛ, sɛ me ne wo na ɛte fie, na merekɔ kɔtɔbɔ, na sɛ meregye biribi afiri hɔ sɛ kɛntɛn anaasɛ adeɛ a mekɔbɔ kɔtɔ no a menya bi agu mu no, woamma me a, sɛ mekɔ kɔtɔbɔ no a, ebia mmienu pɛ na mede bɛba. Ɛno no, meba a, wonya bi, nanso wode ayɛ wo ho kwan. Enti, mpɛn pii no, mekra wo sɛ merekɔ kɔtɔbɔ a, akɔbɔ kɔtɔ a, deɛ ɛyɛ ara ne sɛ, sɛ menni adeɛ, menni kɛntɛn na wɔ bi a, ma me bi. Na menya bebree a, me ba a wo nso woanya bi. Nti saa na ɛbɛ no teɛ. Deɛ ɛtoa soɔ, mpaninfoɔ taa ka sɛ, ɛse sɛ wobu kɔtɔ kwasea a, Nyankopɔn hwɛ ɔto. Wobu kɔtɔ kwasea a, Nyankopɔn hwɛ ɔto. Kɔtɔ wɔ hɔ yi, yɛmmu no kwasea. Na ɛyɛ a na ɛyɛ nwanwa sɛ abɛyɛ kasaworofasoɔ a yɛntumi nka no yie. Ɛbɛ no ara ne sɛ, Sɛ wo pɔ kɔtɔ kɔ ase a ne bɔn no Nyankopɔn hwɛ wo to. Ɛne sɛn? Kɔtɔ sɛ ɔkɔ bɔ a, obi wɔ hɔ a yɛ a na ɛwɔ ani. Enti wo bɔɔ no a na kyerɛ sɛ wapue na ɔnam so na ɔrekɔ. Na deɛ ne bɔn ɛwa no, wode wo nsa kɔ aseɛ no ara no, wobɛhu sɛ wo bo aba abɛtɔ bɔn no so na woto hwɛ soro. Ɛduru saa wura mu no, Ɛhɔ na Nyankopɔn nso hwɛ wo toɔ. Enti yɛnka sɛ wobu kɔtɔ kwasea a, Nyankopɔn hwɛ wo to. Kɔtɔ wɔ hɔ yi, yɛmmu no kwasea. Na mmom, wobɔ ɛbɔn no kɔ ase a, ɛna Nyankopɔn, Ɔhwɛ wo toɔ. Enti atiefoɔ, yɛnhwɛ no yie. Emi a ɛsan soɔ sɛ yɛaka akyerɛ wo sɛ n'adwumadie no deɛ yɛtena ho a yɛmma mo werɛ mfi, yɛnyi ani ase akwa, biribiara yɛde bɛkɔ wɔ ano wɔ ano wɔ ano, Hotline GH deɛ ne TV hɔ no nsɛm papa ara na yɛde brɛ mo. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ne sɛ, Ɔkraman se n'aduane na ɔnni a ɔnka sɛ akokɔ. mmɛsosɔ. Saa kasabebuo yi a yɛbu yi, ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Sɛ yɛka sɛ kraman ase n'aduane ɔnni a, ɔnka sɛ akokɔantwiwa mmɛsosɔ a na akɔyɛ kasahorow fa soɔ. Kasa no ankasa ne sɛ, ɔkraman ase sɛ ne yafun yadeɛ aba a, ɔnka sɛ akokɔantwiwa mmɛsosɔ n'aduane. Kraman wɔ hɔ yi, ɔwɔ yafunyadeɛ, na ɔkɔ nwura mu a, na yafunyadeɛ no ba a, ɔno ara wɔ nwura bi a ɔtetetete a ɔwe. Ɔwe a, ne yafunu no mu nneɛma no nyinaa pu ba abɔnten. Amaman no nyinaa yi ba, ɔfe gu abɔnten. Enti ɛhɔ no na ɔse, owu a, ɛnyɛ akokɔntwua na ɛbɛdi n'adeɛ. Sɛ onua anaasɛ ne ba nni hɔ a, ɔmma akokantwua mmɛsosɔ, efisɛ ɛnyɛ owu a ne ho na ebedi n'ade. Atiefo, ɛna ɛyɛ a na meka no, mo ara mo somfo. Na na Kwabena nwoso ansa, na migu so ara mete m'adwa mu. Na baabi a yɛredi dwuma yi, wo a wohwɛ akyiri ne sɛdeɛ ha ani ka ne ne fɛ te a, ɛnyɛ obi biara na ɛde ha maaeɛ sɛ ɛyɛ chairman Asadu a yɛfrɛ no Asadu Waste Management, Asadu Royals, a ɔyɛ Asante Akyem North NDP chairman, ɔno ara na ɛde haw ma yɛn a yɛredi dwumadie yi. Nti da biara yɛka sɛ chairman yɛda wo ase. Na yɛtoa so a, kasarofa soɔ no ara na yɛgu so reka. Baako nso ne sɛ, yɛtaa ka sɛ kwakye adeɛ fɛ, yɛde sika na ɛyɛ. Nanso ne kasa horow fa so ara sɛ kwankyɛn ade a ɛfɛ, yɛde sika na ɛyɛ. Sɛ yɛka sɛ kwankyɛn adeɛ na ɛfɛ na yɛde sika na ɛyɛ a, enti sɛ wotu kwan na adu baabi na hɔ yɛ nwura nko a, ɛhɔ no deɛ na ɛfɛ wɔ hɔnom a, yɛde sika na ɛyɛ. Ɛnyɛ saa na ɛteɛ. Na mmom ɛyɛ Kwakye na n'adeɛ a ɛfɛ na yɛde sika na ɛyɛ. Agya Kwakye na na ɔte hɔ, na Agya Kwakye no, na ɔde sika dwini, ɔyɛ sika dwomfoɔ. a wɔde sika yɛ nneɛma te sɛ nkawa ne kɔnmuadeɛ. Na adeɛ no a wɔde yɛ no, wɔde gold, sika kɔkɔɔ na ɛyɛ. Na wɔwie a, na wɔde agu yaawa mu ato asaawa so na wɔde aba abɛsi nkyɛn. Enti nkyɛn no a wɔde aba abɛsi kwan ho no, ɛna ɛka sɛ n'adeɛ no ɛyɛ fɛ. Na adeɛ no a ɛyɛ fɛ no, ɛdeɛ na ɛde tɔ. Wode sika na ɛkɔ akɔtɔ sika. Enti ɛnyɛ kwankyɛn adeɛ na ɛyɛ fɛ, na mmom ɛyɛ kwakye adeɛ na ɛyɛ fɛ, na ɛde sika. na ɛtɔ. Bio, ɛbɛ no bi nso ne sɛ tɔntɔnte tɔntɔnte, yɛnom nsa ne yɛfa adwe. Asɛm yɛ ana mete a na yɛ nwanwa sɛ akanfoɔ kasa deɛ kani bɛn na ɛbɛwɔ ɔde ne ba bɛde tɔn anaasɛ tɔnteɛ ɛnyɛ saa na ɛteɛ na mmom ɛyɛ tenten tɔ tietie tɔ wɔnom nsa no na wɔfa adwene ebio mese Hotline GTV deɛ, nsɛmpa no ara na ɛde brɛ mo. Tenten ɛtɔ, tietie ɛtɔ, yɛrenom nsa na yɛrefa adwene. Ne nkyerɛmu ne sɛ, ɛyɛ nnipa mmienu bi ɛna na wɔkɔdii paa, wɔyɛ apaafoɔ wɔ kuro bi so. Na paa no a wɔdie no, na tenten wom ɛna tietie wom. Nti mmaa no kɔ fam ma wɔkɔdi paa a, ɛhɔ ɛna wɔdi ho adanseɛ sɛ, Ɔbaa baako te hɔ ara na waka sɛ, ah, apaafoɔ yi paa deɛ, tenten no, wɔnim dɔ o. Na wei nso aka sɛ, hwɛ, w'asɔ tiatia no ahwɛ, ɔno nso nim dɔ paa. Nti ɛyɛ saa ma wɔfrɛ no tenten tiatia, tenten tiatia. Nti ɛduru baabi, ɛma mmeranteɛ yi ɛfa wɔn ho adwene sɛ, ɛwɔ sɛ wɔyɛ. Na wɔhuu sɛ wɔbɛdii paa, enti wɔbɛtu bata akɔ akɔtena kuro foforɔ so. Na kuro no a wɔkɔ akɔtena so no, wɔkɔ akɔdi mfeɛ mmiɛnsa. Nti na ɛsɛ ɔhɔhoɔ sɛ ɔtu bata na akɔtena baabi. Na sɛ mfeɛ mmiɛnsa wɔntumi amma ɔbrɛ a, san akɔ kuro mu, yɛ sɛ bɛboa ɔhɔhoɔ he. Saa na ɛteɛ. Nti wɔkɔɛ no wɔyɛ wɔn adwene sɛ, abrabɔ no, mfeɛ mmiɛnsa akyi, wɔbɛsan abɔ wɔn akyi. Nti mfeɛ mmiɛnsa no mu no, Wɔyɛɛ sɛ wɔkɔ ne sum hia baabi a wɔrefiri akɔ no, ɛhɔ ara na wɔbɛsan ahyia. Adɔfoɔ mo a monim sɛ kane no na telefon yi a amanfoɔ use yi na bi nni hɔ. Enti wɔhyɛɛ sɛ mfeɛ mmiɛnsa no duruiɛ a wɔbɛba. Nti wɔn deɛ wɔte doo mu na wɔkɔe. Na wɔkɔeɛ no, mfeɛ mmiɛnsa no sɛdeɛ wɔkaeɛ no pɛpɛɛpɛ. Enti ɛwɔ mu ara na tenten no dii kan baeɛ, ɔbaeɛ no na ɛsi no yie, ɔtɔɔ kaa ɛna ɔde bɛsiiɛ. Nti ɔbɛsiiɛ no ɛna ɔbisaa ɛhɔfoɔ no sɛ, na me nua tiatia mae? Ɛna ɔsɛ o daabi ɔmae. Nti ɔne ɔmo to ara ɛdidi nkɔmmɔ no ara ɛna ɔsɛ agya, mmom yɛmpɛ biribi nom ɛ. Mpanin sɛ ano da hɔ kwa. Ɛka nsɛm, ɛyɛ sɛ ɔbɛka nsɛm a yɛnka. Enti ankyɛ Sima ɛna Tiatia no nso baeɛ. Ɔbaa no obisaa no ɛsɛ wo nua tenten waba da yɛn sɛ ei ɛna aberante wadi ne bɔhyɛ so ampa. Enti wɔn wɔ hɔ ara sika wɔ wɔn ho ɔno nso de kaa ba a wɔn agye wɔn ani. Enti wɔn wei gye sika ano atɔ wei yi sika ano atɔ wei yi sika ano atɔ deɛ hɔ ara na tenten ka kyerɛ Tiatia sɛ krakye yɛfa adwene o sɛ yɛba a yɛtu bata yi yɛbɛsan akɔ yɛn akyi. Na ese yɛ wotɔ a me tɔ yi. Yɛanhwɛ yie a yɛ sika nyinaa bɛsa. Nti yɛmfa yɛn ho adwene na yɛnsan nkɔ. Nti ɛhɔ na temammufoɔ no bi teeɛ. Ɛna wɔn sɛ, ei, ɛyɛ nsa a yɛanom yi. Tintin tɔ, tietie tɔ. Wɔn nom nsa no, wɔn fa adwene sɛ wɔbɛsan akɔ wɔn akyi. Nti ɛnyɛ sɛ tɔntɔnte tɔntɔnte yɛnom nsa na yɛfa adwene. Ayɛ kasa horofa so. Ɛnyɛ saa na ɛte. Na Da biara meka kyerɛ wo sɛ Hotline gye TV die. Nneɛma pa na ɛbɛka akyerɛ wo. Amammerɛ ne amanneɛ no, sɛdeɛ nananom se yɛntoto no ase no, yɛasan de aba. Obi nim a obi kyerɛ. Ɛno na yɛtoa so. Enti mmerɛ biara no, buroni ka sɛ, Keep your dial on Hotline gye TV. Yɛde ne nyinaa bɛsan aba. Meda mo ase.